ווייל דו טראגסט אן א שידוך, האלא, איך וויל דיר אנטראגן א שידוך, דו טראגסט מיך אן די שידוך? איך מאך נישט די שידוך. פארוואס מאכסטו נישט די שידוך? ווייל איך בין משה גרויס און ער איז משה קליין. ווי קען גרויס גראס מיט קליין זיך משדך זיין? פיין, וועט איך אויך מאכן משה קליין. עפעס א שטינק וועט ארויסגיין אויף דיין נאמען. וועסט דיך שעמען צו גיין אין בית מדרש, וועסט דיך באהאלטן, וועסט אוועקמופן אין א צווייטן, וועסט ווערן א גרינער. עס גיין א צווייטע מדינה, יעצט קען שוין משה קליין מיט משה קליין זיך משדך זיין, צוויי קליינע משפחות, פארדעם איז דאך געווען משה גרויס, ווי קען גרויס מיט קליין זיך משדך זיין, פיין, א צווייטער, מאכט דער אייבערשטער פארקערט, מיט מאכן פון קליין וועט מען מאכן גרויס, מיט מאכן די פשוטע מענטש פלוצלינג עפעס איז ער געווארן עפעס א מענעדזשער אויף מענעדזשערס, בקיצור, ס'פאסט אים שוין די שידוך. א גאנצע צייט מאכט דער אייבערשטער שידוכים, דאס איז דער אייבערשטער'ס זאך, מאכן שידוכים, און מען האט שוין גערעדט פון דעם כמה פעמים, ווער ס'העלפט מאכן א שידוך, דאס איז א פריינד פאר'ן אייבערשטן, דו מאכסט דו מאכסט שידוכים, דו העלפסט דעם אייבערשטן זיינע זאכן, ווער ס'רעדט אפ שידוכים, איז א פארברעכער. און אויב האט ער נאך על פי הלכה אויסגעארבעט די מוז אפרעדן, איז ער על פי הלכה א פארברעכער, איז ער א אויסגעהאלטענע פיינט פארן אייבערשטן. די רעדסט אפ שידוכים? מען מוז זאגן, מען מוז ראטעווען די מצב. ווער האט דיך געפרעגט? א מענטש דארף בעטן אלץ, הייליגער באשעפער העלף אז פון מיר זאל ארויסקומען נאר גוטס, נאר גוטס. אז די שידוך דארף נישט ווערן זאל עס א צווייטער שטערן, איך שטער נישט קיין שידוך, איך האלט נישט אפ קיין שידוך. און חס ושלום אויב מען האט שוין געמאכט א שידוך, חס ושלום, חס ושלום, מען האט שוין געמאכט א חתונה, גיין צורעדן איינער זאל זיך גיין גט'ן, ווער ס'מאכט גט'ן, אוי, דאס איז, נו, דאס איז היינט א ליידער ליידער, אונז לעבן אין א צייט וואס עס שטעלט זיך ארויס אז ער קען העלפן מענטשן. א מענטש שטעלט זיך ארויס, ער נעמט אויף קאפלס, ער מאכט שלום בית, ער הערט אזא מעשה, אזא שרעקליכע מעשה וואס זי פארציילט אויף אים, ער פארציילט אויף איר, א שרעקליכע מעשה, ער ווייסט נישט וואס צו טון, זאגט אים זיין שכל גט, נאר דו קענסט נישט העלפן, פארוואס דארפסטו מאכן א גט, מען איז געקומען צו דיר מאכן א גט, מען איז געקומען צו דיר דו זאלסט מאכן שלום, קענסט נישט מאכן שלום, זאג איך קען נישט, גיב צוריק די געלט, זאג איך לייג אריין יעצט אין אלע צייטונגען. אז דער פראפעשענעל פראפעשענעל סטריקלי קאנפידענשל געזאגט און געטון ממש הונדערט יאר עקספיריענס האט זיך אויסגעוויזן אז ער האט נישט קיין עקספיריענס דו פאפסט אפ מענטשן דו מאכסט גוטן ווער סע ווער סע מאכט א גט אייביג צו ריפיטן דאס איז נישט פשוט מאכן גוטן קומען אלע גוטע אידן און זאגן אבער ס'איז דאך דא א מסכת גיטין ס'איז דא נאך הלכות וואס דו ווילסט נישט דא הלכות ד' מידות בעסט ס'איז דא, ס'איז דא נאך א דא, וואס וואס וואס זאגסטו דא? וואס זאגסטו דא? דו ווייסט די גמרא זאגט מסכת גיטין סוף גיטין, אונז גיימיר יעצט ענדיגן גיטין, אז א מענטש גט זיך, די מזבח וויינט, די מזבח וויינט, וואס די מזבח וויינט? פארוואס נישט די מנורה? פארוואס נישט די שולחן? פארוואס נישט די די ארון מיט די כפרות מיט די קריבים? וואס עפעס די מזבח? חיים גלעזער, הער וואס מהרש א זאגט. מוהרא ש זאגט אז די מזבח וויינט ווייל די מזבח טענה'ט אויף מיר האט מען שוין געשאכטן אזוי סאך קרבנות וואס דארף מען יעצט גיין שעכטן נאך קרבנות? אז עלטערן גט'ן זיך ווער ליידט? די קינדער ליידן? אביש אללה פטרן? דאס קען מען נישט מסביר זיין פאר איינער וואס וועסטו גיין פרעגן די קינדער וואס זיי קומען פון צוטיילטע שטובער? וועלן זיי דיר זאגן וואס דאס איז, היינט דארף ער גיין צו די טאטע, און מארגן דארף ער גיין צו די מאמע, און איבערמארגן דארף ער גיין צו די באבע, און מען גייט אהער און מען גייט אהין, דער רעדט אויף אים און דער רעדט אויף אים, און מען וואקסט נישט אויף אזוי גוט, די קינדער דארפן האבן טאטע מאמע.